Jiġifieri hemm, qisu qiegħda ngħidu hemm lista li aħna rridu naraw apparti l-focusing aspetti oħrajn u fl-aspett tat-tfal irid ikun hemm mill-inqas sitta minn dawn is-sintomi tal-ADHD. Jiġifieri mhijiex biss qed insibha diffiċli biex niffoka allura għandi l-ADHD. Ħafna drabi bħala diagnosis, sakemm mhijiex xi ħaġa vera severa, nippruvaw nistennew sal-età ta' sitt snin. qabel nagħmlu diagnosis ta' l-ADHD għax fit-tfal iż-żgħar meta tnajdu early years, jiġifieri għandek anke sal-kinder two, year one, f'dawk l-etajiet, it-tfal ikunu għadhom jiżviluppaw għax din hija skill ukoll li inti tikkonċentra.
Grazzi lil Nia's House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum kellimt ma' Bambinelli, erġajna qegħdin ġewwa il-hub tal-Willing Nesti. Il-Willing Nesti huma grupp ta' professjonisti li jispeċjalizzaw u joffru terapiji fuq family therapy, sex therapy u anke health psychology. Illum se nkunu qed nitkellmu ma' Doctor Meryl Muscat li hija educational and child psychologist li tispeċjalizza l-qasam tagħha fuq tfal li jridu jiġu identifikati għall-awtiżmu u għall-ADHD. Mela, kif għedt iżjed kmieni llum għandna magħna l-Dr. Marilyn Muscat, nilqgħek miegħi, grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina li tkun hawnhekk fuq dan il-podcast u nitkellmu fuq suġġett illi nemmen li Għandna bżonn iktar informazzjoni dwaru. Illum se nkunu qed nitkellmu fuq l-ADHD u l-ADD, dik l-um, mhm. umbrella ta' eh, kondizjonijiet fit-tfal mhm. li iktar ma jgħaddi żmien nemmen li tisiru iktar komuni. Mela, inti educational u child psychologist, tgħidilna naqri iktar x'involvi eh, dan ix-xogħol interessanti, professjoni interessanti mill-verità. Mela, grazzi l-ewwel netta l-istedina tiegħek Abigail u pjaċir tiegħi dawn dawn it-tip ta' ta' podcast u kif għadt inti naqsmu l-informazzjoni u qisu n-nies li jkunu qegħdin jaraw dawn il-media jkunu jistgħu jifhmu ftit aħjar dwar kif għadt inti kundizzjonijiet bħal pereżempju l-ADHD li qed nisimgħu ħafna iżjed dwarha u jkollna kemm tfal u anke adulti li qed jiġu diagnosed b'dawn din il-kundizzjoni. Mela, ftit dwar ix-xogħol tiegħi. Jiena naħdem kemm ma' tfal u anke ma' adulti U parti mix-xogħol tiegħi, ovvjament jinvolvi ħafna affarijiet differenti, ma parti minn huwa dak li nsejħu l-assessments. Mhm. Fl-assessment li nagħmlu nifmu ftit id-diffikultajiet x'ikunu tal-persuna li qed tippreżenta qudiemna, meta jkollna l-każ ta' tfal nġbdu l-informazzjoni wkoll kemm min-naħa tal-ġenituri u anke tal-għalliema għax ovvjament it-tfal ikunu qegħdin f'dawn il-kuntesti u jista' jkun li jkunu qed jippreżentaw bl-istess diffikultajiet bl-istess mod U jista' jkun li jkunu differenti. Ġifieri pereżempju ġieli min-naħa tal-ġenituri jgħidulek, pereżempju l-iskola jgħiduli li jagħmel hekk imma d-dar ma jagħmilhiex jew bil-kontra. Allura għalhekk importanti li niġbru din l-informazzjoni. U minn hemmhekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar jekk id-diffikultajiet humiex għax hemm xi kundizzjoni taħthom jew jista' jkunu affarijiet oħrajn li minħabba f'hekk it-tfal qed iġibu ruħhom b'ċertu mod jew hemm ċertu diffikultajiet. U dak huwa x-xogħol tal-assessment. Fejn imbagħad fl-aħħar tal-proċess, jiġifieri din ukoll mhijiex xi ħaġa ta' darba, hemm serje ta' sessions, forsi nkunu nistgħu nispjegaw ftit iżjed 'il quddiem ukoll x'jiġri eżattament waqt l-assessment, u minn hemmhekk imbagħad naraw it-tfal x'ikollhom bżonn. u hemmhekk fejn jiena nkun nista' nirreferi anke għal xi professjonisti oħrajn. U mbagħad jiena allura x-xogħol tiegħi huwa li nifhem eżattament id-diffikultajiet x'inhuma, għalfejn u issa kif ser nimxu 'l quddiem. Jiġifieri xi ħaġa interessanti li għedt issa wkoll illi inti ma jfissirx illi għax tifel jew tifla ħa jmur għall-assessment, ħa jiġi labelled żgur, aħna ħa nifhmu minn fejn hi ġejja l-behaviour. Ekku.
Tajjeb.
Għaliex forsi xi kultant forsi ġenitur jista' jgħid il-laħwa mela għandu xi ħaġa żgur. Mhm. Ġifieri aħna ħa nifhmu għalfejn il-behaviour hija li hi. Iva. Issa,

Ma peress li naqra twila, nużaw ADHD fil-qosor. Nużaw eżatt ix-xorthand. Issa, fil-fatt issa ftit snin ilu konna nagħmlu differenza bejn ADHD u ADD. Illum teknikament ADD m'għadhiex tintuża. All right. Mela, ħa nispjega ftit x'jiġri. Aħna nużaw għandna letteralment qisu ktieb, manual isejħulu, u fih hemm lista ta' kundizzjonijiet differenti. U ADHD hija waħda minnhom li nsibu f'dan il-manual apposta li fih ikollna l-kriterji fejn aħna nagħmlu d-dijanjożi. Issa, dan every few years jerġgħu jaraw ftit il-kundizzjonijiet x'ikunu għax ovvjament ġieli jinbidlu, ġieli jżidu, ġieli jneħħu u fl-aħħar wieħed li konna qegħdin nużaw, ADD neħħewha, però ngħidu li hemm tliet tipi ta' ADHD. Mela, waħda minnhom hija ADHD predominantly inattentive presentation, jiġifieri, id-diffikultajiet prinċipali jkunu relatati mad-diffikultà li tiffoka. All right.
It-tieni tip huwa jekk hemm ADHD predominantly hyperactive and impulsive, jiġifieri d-diffikultà prinċipali hija relatata ma' li dak li jkun ikun hemm din l-overactive behaviour u impulsività wkoll. Li forsi ħafna nies meta ngħidu ADHD dik tiġihom f'moħħhom. tfal li huma ħajper inkollu jiċċaqalqu, m'għandhomx kwiet. So dik tirrelata ma' din il-biċċa tal-hyperactivity. Mhm. It-tielet waħda hija meta għandna combined presentation, jiġifieri hemm diffikultajiet kemm tal-attenzjoni kif ukoll tal-hyperactivity. Jiġifieri dik li qabel konna nirreferu għaliha bħala ADD, illum insejħulha ADHD, Predominantly Inattentive Presentation.
U din importanti li nifhmuha għaliex kultant ikollok kemm ġenituri u anke fil-kuntest tal-iskola fejn tgħidilhom li t-tfal għandhom l-ADHD. Qed jgħidulek le ma jistax ikun għax it-tifel tiegħi vera mhux hyper, anzi vera kwiet. Imma nkunu qed nirreferu għal din il-biċċa tal-attenzjoni. So dik hija waħda mid-distinzjonijiet li nagħmlu. Issa, meta nkunu qed nitkellmu dwar ADHD, biex aħna nagħmlu d-dijanjosi, waħda mill-kriterji li nħarsu lejha hija li d-diffikultajiet l-ewwel nett iridu jkunu preżenti u kostanti mill-inqas għal sitt xhur, f'dawk is-sitt xhur li int iltqajt magħhom. Jiġifieri jekk pereżempju dawn jgħidulek Sena ilu ta' kien jiġrilu hekk, imma issa ilu ħafna pereżempju ma jkollu problema biex jiffoka. Mela dik hija xi ħaġa differenti. F'dak iż-żmien kien qed jiġri xi ħaġa li minħabba f'hekk tifel jew tifla ma setgħux jiffukaw. Jiġifieri aħna nħarsu lejn l-aħħar sitt xhur, ħafna drabi jkunu hemm minn qabel ta' ġifieri, imma mill-inqas irid ikun hemm sitt xhur. fejn l-aħħar sitt xhur ta' meta inti tkun qed tiltaqa' ma' dak li jkun. U barra minn hekk, is-sintomi li jridu jkunu preżenti minn qabel l-età ta' tnax-il sena. Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd pereżempju għandu sittax jew ġieli anke adulti u jiġu għandek u spiċċa jgħidulek jistni dil-problema l-aktar li qed inħossha dawn l-aħħar ħames snin.
U dak li jkun għandu pereżempju tmintax-il sena jew għandu tletin sena, mela dik mhijiex ADHD. All right. Il għaliex is-sintom iridu jkunu preżenti mit-tfulija. All right.
Għalfejn il għaliex. All right.
Bħala kundizzjoni aħna nsejħulha neurodevelopmental disorder li tfisser tibda mit-tfulija u tibqa' throughout adulthood ukoll. All right. Jiġifieri adulti li ġew diagnosed issa għax ma kinux ġew diagnosed meta kienu żgħar, mhux għax qabdithom issa. Hekk hu. All right.
Hekk hu.
Kien hawn inqas awareness to be fair meta iva. ħanidu hekk naħseb għaxar snin ilu, sa għaxar snin ilu kienu ħafna inqas. Jiġifieri għalhekk importanti li aħna nifmu ftit aħjar minn meta jkun hemm dawn id-diffikultajiet. Kif għad inti tajjeb Abigail Ornet illum hemm ħafna iżjed awareness, ġifri jiena naħdem anke ma' adulti u nagħmel dat tip ta' assessments ma' adulti wkoll. Mhm. U pereżempju inti importanti li trid tistaqsi ftit x'kienet jiġri fi żmien mhm. ta' tfulija, U forsi tgħidlhom pereżempju min-naħa tal-iskola qatt ma ġibdu l-attenzjoni forsi tal-ġenituri. Ħafna drabi jgħidulek qisu dak iż-żmien kien differenti, ġifieri llum il-ġurnata hawn iżjed professjonisti li qed jagħmlu dawn it-tip ta' xogħol, dawn it-tip ta' assessments ukoll. Hemm ħafna iżjed awareness ukoll. Allura dak li jkun, kemm jekk inti ġenitur, kemm jekk inti għalliem, kemm jekk inti adult, dak li jkun jista' jkun li jkollu din il-question mark qisu hemmx l-ADHD. allura dawn it-tip ta' assessments u requests qed isiru iżjed komuni. Però din hija importanti li biex nagħmlu diagnosis ta' ADHD dawk is-sintomi jridu jkunu preżenti diġà mit-tfulija. Mit-tfulija. Issa, xi ħaġa però importanti li ngħidu wkoll, il-kuntest jinbidel naqra minn meta tkun tfal għal meta tkun adult. Jiġifieri, it-tip ta' diffikultajiet li inti forsi kellek meta kont tifel jew tifla dehekk żgħir, bħala adult af ma jkunux l-istess. Għax li jiġri dak li jkun, b'xi mod, irid isib strateġiji tiegħu biex ikun jista' jikkopja mad-diffikultajiet. Biex nagħti eżempju prattiku, mela jekk jiena meta kont iż-żmien ta' l-iskola, il għaliex ADHD mhijiex biss diffikultà li tiffoka, imma jkun hemm min, mhux kulħadd, ikollu diffikultà bl-organizzazzjoni. Ok, u per eżempju jgħidulek, meta kont immur l-iskola l-basket kollox imqalleb, karti ħirġin minn kullimkien, mgħaffġin, mhux iffajljati puliti, ninsa l-affarijiet l-iskola, immur id-dar biex nagħmel il-homework u nkun insejt il-kotba li kelli bżonn. U hemm dan l-element ta' diżorganizzazzjoni. Imma meta inti per eżempju tikber, tibda taħdem, Dak l-element ta' diżorganizzazzjoni ħa jkun problema fuq il-post tax-xogħol. Ara dak li jkun forsi jkun sab xi sistema biex jimmaniġja xi ftit aħjar. Jew pereżempju jkun dera juża checklists, to-do lists, calendars. Allura forsi ma toħroġx daqshekk għax dak li jkun mhux għax fil-verità ma jsibx problema imma jkun tgħallem kif ħa jagħmel biex jadatta. Eżatt. Allura fil-fatt tiġi li mbagħad jgħidulek imma meta kont tifel jew tifla kienet ħafna iżjed gravi l-problema għax imbagħad fl-adulthood dak li jkun isib ftit qisu l-metodi u l-istrateġiji tiegħu. Tibda titgħallem kif għandek torganizza, plus il-pressure li tiġi forsi meta tkun żgħir idu għax dak tifel żgħir ħallih. Imma meta tikber mhm. ma tibqax xi ħaġa aċċettabbli. U ssib ukoll min jagħmillek l-affarijiet, jiġifieri jekk jiena pereżempju dejjem ninsa l-kotba warajja, Għax forsi xi ħadd mill-ġenituri kien jagħmilli t-timetable, jagħmilli l-basket. Allura ma kontx ninsa m'għax kont insib min jagħmilhomli. Meta mbagħad tikber u tkun iżjed indipendenti, ħa jkunu iżjed f'idejk ċertu affarijiet.
Issa qed issemmi pereżempju semmejt ta' hyperactivity, nuqqas ta' attenzjoni, nuqqas ta' organizzazzjoni. Ma nafx tistax tgħidilna forsi x'inhuma dawk, ħa ngħid hekk, messax m'hemmx checklist, għax kif qed inti jrid ikunu ilhom sitt xhur u hemm tliet tipi differenti mhm. view country li dan. Mhm. Ma forsi dawk għax nixtieq ngħidilhom alarm symptoms, imma dawk is-sinjali, għan seħolhom senjali li forsi ġenitur jibda jgħid, hmm, ħan osserva li t-tifel u t-tifla, mhm. ħanara jekk, ħa nara pattern da sitt xhur u nara jekk hi xi ħaġa li għandi nti iktar attenzjoni jew nfittex għajnuna. X'inhuma dawk is-sinjali li għandna nfittxu jew li għandna noqogħdu attenti għalihom bħala ġenituri u anke bħala għalliema jew carers as such? Mela, ħa nibdew bil-biċċa ta' l-attention sewwa, ġifieri dik li semmejna fil-bidu, ADHD, inattentive presentation. Mela, waħda mill-main difficulties tkun da l-aspett biex jiffukaw. Jiġifieri pereżempju ħafna drabi diha toħroġ meta jkunu qed jagħmlu xi xogħol akkademiku, illa għaliex taf inti ovvjament mhux daqshekk interessanti bħal meta pereżempju qed jilgħabu. Qed jilgħabu, eżatt.
Għalkemm tfal li jkollhom l-ADHD anke f'attivitajiet li jħobbu jagħmlu ġieli din tkun ta' problema. Pereżempju, ikunu qed jaraw film u jgħidulek qas għandhom paċenzja pereżempju Jarawh sal-aħħar.
Jarawh sal-aħħar, ġi pereżempju jibdew jaraw il-film u mbagħad jibdew jagħmlu xi ħaġa oħra, anke jekk il-film jinteressahom, jew jien naf jinqalbu rashom 'l isfel saqajhom 'il fuq, jiġifieri ma toħroġx biss f'affarijiet li qisu jdejquhom imma kultant anka f'affarijiet li jkunu jinteressawhom. Però ħafna drabi ovvjament fil-homework l-iżjed li li ħa jinnotawha. Allura pereżempju jibdew jagħmlu l-homework u l-ġenituri forsi jħalluhom weħidhom biex jagħmlu x-xogħol, jgħidulek jekk ma noqgħodx magħhom u nagħmlu dak li nsejħu prompting jiġifieri ma nafx, John, kompli. Fiex wasalt? Bdejtha? Spiċċajtha? So jrid ikun hemm dal-element ta' prompting. qisu weħidhom isibuha diffiċli biex jagħmlu dak ix-xogħol għax jiġu distracted. Forsi jibdew jilagħbu bl-affarijiet li jkun hemm quddiemhom, ma nafx il-pencil case, l-istationery items. Iqumu, Ħa mmur sat-toilet, għandi l-ġuħ, għandi l-għatx. Issa, xi naqra dawn it-tfal kollha jagħmluhom sewwa, ġifieri huwa għalhekk qisu importanti li nifhmu ftit aħjar illum meta hija d-diffikultà daqshekk kbira li nfittxu l-għajnuna jew behaviour li hija typical. Eżatt, eżatt, għax xi kultant speċjalment fit-tfal iż-żgħar tkun daqsxejn Iva.
Il-cut off point naħseb tkun iktar diffiċli speċjalment ngħidu tifel ta' tliet erba' snin li ovvjament normalment ikollhom attention span, correct me if I'm wrong, għax din mill-ftit riċerka li nagħmel one minute for every age. Allura ovvjament hija jekk ikollhom three, three. Li ovvjament għalina l-adulti mhijiex ħafna jekk mhm. aħna bdurin nifukaw għal xi kwarta. So, weħe, din e, e, cut-off point fit tfal iżgħar anka li jkunu bursts of energy, mhm. li jisek ma tkunx taf imma din hija xi ħaġa tipika ta' tifel ta' dik l-età, mhm. jew hija xi ħaġa illi għandi inti iktar attenzjoni għax jista' jkun hemm problema. Mela, Qed insemmu pereżempju l-aspett tal-focusing li hija waħda mid-diffikultajiet prinċipali tal-ADHD. Kif għedt inti rridu naraw il-kuntest u qisu l-età tat-tfal, jiġifieri ħafna drabi bħala diagnosis, sakemm mhijiex xi ħaġa vera severa, nippruvaw nistennew sal-età ta' sitt snin. qabel nagħmlu diagnosis ta' l-ADHD għax fit-tfal iż-żgħar meta tnajdu early years, jiġifieri għandek anke sal-kinder two, year one, f'dawk l-etajiet, it-tfal ikunu għadhom jiżviluppaw għax din hija skill ukoll li inti tikkonċentra. Jiġifieri jekk jien għandi tfal ta' tliet snin u l-ġenitur qed jinkweta għax mhux qed jiffukaw, dawn għadhom żgħar, għadhom qed jitgħallmu. biex issa ħajkun hemm tfal li jisibuha eħfef. Per eżempju, qed jagħmlu story time fil-klassi u daw jirnexxilhom jisimgħu l-istorja kollha. Imma mbagħad ħajkun hemm min jibda jisma' l-istorja u forsi wara naqra jiddejjaq u jqum u jibda jdur jew jagħmel xi ħaġa oħra. Jiġifieri ta' dik l-età għalkemm importanti li nibdew ninnutaw jekk ikun hemm qisu forsi ċertu behaviors li huma ftit differenti minn dak li nistenna, Qisu hu monitor imma mhux diġà ħa naslu għall-konklużjoni ta' dak iż-żmien. Eżatt. L-istess bħala semmejna element ieħor il-hyperactivity. It-tfal mhux kollha l-istess, hawn min kif tqiegħdu bil-Malti ngħidu joqgħod. Allura pereżempju jekk qegħdtu fuq siġġu joqgħod jilgħab u right. U hawn tfal li huma iżjed attivi, iridu jiċċaqalqu, jridu jilagħbu, jridu jiġru. Jiġifieri l-istess jekk għandi tfal ta' tliet snin mhix ħa tinkwetani. Issa, meta mbagħad allura ħa nibdew inħarsu ftit lejn dawn is-sinjali, ħafna drabi d-diffikultà tibda toħroġ meta t-tfal jagħmlu t-transition mill-kinder to għal year one. Għax il-qabża hija kbira. Fil-year one, it-tfal huma mistennijin li ħa jagħmlu ħafna iżjed ħin bilqiegħda, jibdew jiktbu, allura l-ħin li dawn iridu joqogħdu bilqiegħda jisu jikkonċentraw huwa differenti mill-kinder. Oh, fejn il-kinder għandek ħafna play based mhm. bħala ħin li qattaw l-iskola. Mhm. Allura ħajjilabu iżjed, għandhom iżjed ħin fejn jistgħu jilagħbu, jiġru wkoll. Għandhom iżjed ħin jirrilassaw bejn biċċa tal-akkadema u oħra jisom. Eh, Allura mbagħad hemmhekk fil-year one ċertu diffikultajiet jibdew joħorġu iżjed għax jibdew isibuha diffiċli biex dawk id-demands li jiġu ma' dik is-sena bħal li jridu jagħmlu iżjed ħin bil-qiegħda, jiffukaw iżjed, jibdew jiktbu wkoll, jaqraw, jiġifieri d-demands jiżdiedu ħafna. Allura qisu nippruvaw nistennew ftit sa dik l-età qabel nagħmlu din id-diagnosis. Qisek li tara fil-year one kif ħa tkun il-behavior tat-tifel jew tat-tifla. Iva. Għax ovvjament tal-bidu nimmaġina li ħa tkun. Kif għad ġieli jkollna każijiet fejn id-diagnosis toħroġ pereżempju fil-kinder one jew kinder two il għaliex id-diffikultajiet ikunu pjuttost kbar. Ikunu viżibbli ħafna. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq ADHD għandna wkoll qisu ejja nsejħulu spectrum. Jiġifieri mhux kulħadd jaqa' taħt l-istess kappa. Mhm. Hemm li nsejħu mild, moderate u severe. Ġifieri mild fejn għandek ftit diffikultajiet. Mhm. Moderate fejn inti d-diffikultajiet hemm iżjed minn dawk li hemm fil-mild u severe meta d-diffikultajiet huma kbar ħafna. li tkun veru ovvja, jiġifieri pereżempju jiena jiġi xi ħadd hawnhekk, il-ħin kollu jdur mal-kamra jaqla' kull ħaġa li jsib, ma joqgħodx minuta bilqiegħda tipprova tagħmel task magħhom, jibdew tikka jqumu jiċċaqalqu trid il-ħin kollu qisek tiġbidhom terġa' l-attenzjoni tagħhom biex ipoġġu, trid tgħidilhom il-ħin kollu biex jiffukaw. Allura, speċjalment xi ħadd li jkun ovvjament m'għandu l-esperjenza, tarahom id-differenzi. Allura hemmhekk hemm anke biex it-tfal ikollhom ċertu tip ta' sapport toħroġ id-diagnosis meta jkunu għadhom iżgħar. Però ħafna drabi nippruvaw li nistennew ftit qabel noħorġu dik id-diagnosis. Tajjeb. U mill-element ta' hyperactivity l-istess kif semmejt inti, ikun hawn tfal li huma iktar enerġetiċi, ovvjament hemm il-personalità Kif qed inti jkun minnu kwiet, jkun minnu iktar fuq tiegħu, jkun minnu avventuruż u jitla ma' kullimkien. Li mija dik ħanejdu hekk il-line ta' hyperactivity illi ħanejdu hekk mhijiex, mhux ħanejdlek mhijiex normali, ma forsi hija questionable ta' età ta' 3 to 4, per eżempju, mhm. tal-early years, ngħidu, alright, di l-hyperactivity hija mistennija minn tfal ta' dik l-età, imma din it-tip ta' hyperactivity hija ftit mhm. Inkwetanti ħa ngħidu hekk, jew.
Ara, meta t-tfal jibdew jikbru, jibdew jifhmu x'inhu qisu aċċettabbli bħala behaviour u x'mhuwiex. Jiġifieri, jekk jiena qiegħda fil-klassi u f'dak il-ħin hu mistenni li pereżempju ħa nikteb xi ħaġa jew xi task li tkun tagħthom l-għalliema, anke jekk forsi għandhom aptit imorru jduru, jifhmu li qisu hemm dik ir-regola Allura jkunu jistgħu, mela lestejt it-task u dak huwa mistenni minni li ħa nkun bilqiegħda. U forsi fil-bidu bdejt inqum u l-għalliema dejjem tikkoreġini u tgħidli bħalissa huwa l-ħin li ħa nagħmlu x-xogħol, allura trid tkun bilqiegħda. U eventwalment it-tfal li jitgħallmu hekk huwa mistenni minnhom, allura jobdu dak li jkunu qegħdin jgħidulhom l-għalliema. Però min ikollu l-ADHD tkun ħafna iżjed diffiċli li qisu jirregola lilu nnifsu u jikkontrolla qisu l-behaviour tiegħu. Allura, u fil-fatt id-dnġil jgħidulek kemm it-tfal meta jikbru ftit u anke l-ġenituri, jgħidlek jien mhux għax ma rridx nobdi imma qisu hemm xi ħaġa ġo fija li ma jirnexxilix jew li tagħmlilha diffiċli biex jiena nkun nista' qisni taf nobdi, pereżempju jekk it-teacher qaltli biex inpoġġi, Għalihom tkun diffiċli li jagħmlu dak il-ħin bilqiegħda. Jiġifieri din mhux, għax naħseb din hija importanti li nsemmu, ħafna drabi meta jkollna tfal bl-ADHD, kemm il-ġenituri u kemm l-għalliema, qishom iħossu li t-tfal kważi qed jisfidawhom. Eżatt.
Jiġifieri jien għidtlek tagħmilhiex u jagħmluha xorta. Eżatt. U din kemm-il darba ħa ngħidilek, iva kuljum irrid ngħidlek Allura jħossu li qisu t-tfal ma jkunux qegħdin jobdu apposta qisu biex jisfidawhom. Biex jisfidawhom.
Issa hemm kategorija partikolari li ċertu tfal, apparti l-ADHD, ikollhom ċertu oppositional behaviour, jiġifieri jkun hemm dal-element li tgħidilhom le tagħmilhiex u jagħmluha xorta, però mhijiex daqshekk komuni, sewwa ġifieri din l-oppositional behaviour, ġifieri hemm kundizzjoni partikolari wkoll li nsejħulha oppositional defiant disorder. Xi naqra taf inti t-tfal kollha jagħmluha din tgħidilhom tagħmilhiex u jagħmluha xorta. Jittestjaw il-boundaries, il-limits.
Però fil-każ tal-ADHD, ġifieri meta pereżempju dawn qed tgħidilhom li trid tlesti t-task bilqiegħda u qabel tlesti tqumx, għalihom diffiċli qisu, ġieli nużaw din l-analoġija wkoll, qisu hemm din il-molla ġo fihom li taf inti molla x'tagħmel, taqbeż qisu fuq l-isfel li tkun diffiċli li just tibqa' ma tiċċaqlax. U dan ikun l-istess għalihom. Però mbagħad allura x'jiġri, x'nagħmlu? Jekk it-tfal pereżempju ngħidulhom, all right, fil-verità, jekk inti trid tagħmel whatever, għandek żewġ pages mezz, tagħmilhom bil-wieqfa jew bil-qiegħda, ħa tagħmel daqshekk differenza? Qisu dak il-ħin, x'inhu mistenni minnek li inti tagħmel ix-xogħol? Ix-xogħol, eżatt.
Allura biex forsi pereżempju ma ntellfux l-kumplament tat-tfal, forsi jkunu ftit iżjed fil-ġenb jew forsi ftit fuq wara u jagħmlu x-xogħol tagħhom bil-wieqfa. Għax huma hemmhekk id-diffikultà ħa tkun li jien nagħmel pereżempju nofsiegħa sħiħa bil-qiegħda. Imma jekk għamiltha bil-wieqfa, all right, ma kellix diffikultà. Jiġifieri hawnhekk importanti mbagħad li jkollna l-koperazzjoni kemm tal-ġenituri u kemm tal-għalliema li nifhmu li ma' ċertu tfal ħa jkollna nagħmlu l-affarijiet ftit differenti. Għaliex imbagħad hemmhekk fejn huma jibdew isibuha diffiċli qisu to fit in the system. Eżatt, biex jintegraw. Jiġifieri qisu għandna sistema waħda u kulħadd irid jidħol ġo fiha. Hemm kont ġejja fil-fatt, jista' jkun li forsi s-sistema irridu niftħuha naqra iktar li it's okay li qed tittaħdem bil-wifqa, mhm. pereżempju, l-importanti li qed tagħmel ix-xogħol at the end of the day, bħallum il-ġurnata forsi llum hawn il-flessibilità tat-teleworking, ma nafx eh, tagħmilx sens li ħanejt, Imma pereżempju jekk inti taħdem mid-dar jew taħdem mill-uffiċċju, mhm. l-aqwa li jekk at the end of the week kellek dak it-task għamiltu. Biex għax ma nafx jekk hijiex każ illi ovvjament naħseb illi kulħadd jaf illi l-ADD u l-ADHD iktar jisna met jgħaddi żmien iktar qed naraw illi qed tiżdied, mhm. imma hija każ li qed tiżdied għax Hawn iktar awareness, forsi is-soċjetà ħallejniha forsi ftit riġida mal ħa ngħid mal-iżviluppi li saru fit-teknoloġija, hija każ li t-teknoloġija avvazzat ruħha u forsi sirna nistennew inqas, taf int illum il-ġurnata jekk qabel kienu jaħslu ħwejjeġ bl-idejn u mbagħad tasarhom u hekk illum f'nofs siegħa machine taħsillek il-ħwejjeġ, sew aħna mdorrijin qisu nistennew inqas. Ara, meta nitkellmu dwar l-ADHD, l-ewwel nett illum qisha sirna nisimgħu iżjed, kif semmejna ftit qabel, il għaliex hemm iżjed awareness, illum anke fuq social media, ġifieri jitlgħulek ħafna pereżempju videos qisu inti għandek hekk, hekk, iżda dawn iċ-checklist.
Dawn iċ-checklist. U xi naqra nidħlu kollha fihom, ġifieri jiena wkoll kultant ikolli diffikultà biex niffoka pereżempju, niġi distracted, però ma jfissirx li għax inti għandek minnhom awtomatikament mela għandek il-kundizzjoni ta' l-ADHD u għalhekk ovvjament importanti li ma jsirux dawk li nsejħu self-diagnosis fejn dak li jkun ifittex fuq l-internet u jgħid jiena għandi hekk. Imma dan irid isir xogħol minn professjonist. Żgur għax mhijiex xi ħaġa ta' one time li tgħid. Ekku.
Għax anke kif semmejna jkun hemm ħafna qisu overlaps bejn dak li jista' jidher li hu ADHD imma jaf ikun xi ħaġa oħra. Issa, fuq l-aspett tat-teknoloġija, Ovvjament hemm l-impatt, jiġifieri llum nafu li t-tfal qed jagħmlu ħafna iżjed anke ħin quddiem screens, però jekk inti tqatta' l-ħin mit-tfal jiġifieri fejn qed jużaw ċertu teknoloġija, qisu r-riċerka turi li dik mhux ħa tqabbdek li jkollok l-ADHD. All right.
Imma s-sintomi jistgħu jkunu simili. Jiġifieri t-tfal ikunu jistgħu jidhru li qed isibuha diffiċli biex jiffukaw għal ħin twil, li jiġu distracted, allura inti awtomatikament tgħid eh mela ADHD naħseb allura għax mhux qed jiffoka. Imma l-ADHD hija iżjed minn hekk. Jiġifieri hekk kif għedt hemm ħafna kriterji differenti li rridu nħarsu lejhom, rridu nifhmu l-kuntest sew, rridu naraw mhijiex biss li tiffoka, ġifieri hemm qisu ejja ngħidu hemm lista li aħna rridu naraw apparti l-focusing aspetti oħrajn u fl-aspett tat-tfal irid ikun hemm mill-inqas sitta minn dawn is-sintomi tal-ADHD. Ġifieri mhijiex biss qed insibha diffiċli biex niffoka allura għandi l-ADHD. Sewwa? All right, ġifieri mhix just Tgħidilna ftit fuq daw iva. is-sitt sinjali fil-każ. Mela, U hemm iżjed, ġifieri mill-inqas. Mill-inqas ikun hemm sitta.
Eh, all right, fimtek, ġifieri inti hemm lista u jrid ikollok iva. tal-inqas sitt. Iva. Hemm fil-każ tat-tfal, adolescenti u adulti jrid ikun hemm mill-inqas ħamsa minnhom dawn. All right. Issa, x'inhuma? Mela, hemm dal-element li inti ssiba diffiċli biex tiffoka għal ħin twil. Okay? Issa, mbagħad hemm min ikollu bil-kontra dak li nsejħu fl-ADHD nsibuha komuni hyper focusing. Jiġifieri meta mbagħad ikun xi ħaġa li vera tinteressahom, u mbagħad jistgħu jagħmlu anke sigħat u qisu jimblukkaw dak kollu li hemm madwarhom. Illa għaliex meta tkun xi ħaġa li mbagħad tinteresshom, mhm. dik qishom jidħlu fiha, jkunu fid-dinja tagħhom u hemmhekk jiffukaw. Però mbagħad affarijiet oħrajn li ħafna drabi iżjed ħa jkun hemm affarijiet qisu li forsi ma interessawx daqshekk jew jimmotivaw daqshekk. Allura hemmhekk ħa tkun diffiċli jiffukaw għal ħin twil. Jiġu distracted bl-ambjent b'dak li qed jiġri madwarhom, jisimgħu ħoss, iridu jiċċekkjaw. Ħaġa li l-ġenituri jgħidulek anke jekk jara tubbiena ma' doffi wkoll li ttelfu. Jiġifieri jkun hemm dal-element li jiġu distracted. b'dak li qed jisimgħu, b'dak li hemm madwarhom, affarijiet quddiemhom qisu jtellfuhom ukoll, so hemm dan l-element ta' distraction. Hemm element ta' l-organizzazzjoni, ġifri kif kif għad qabel hemm min isiba diffiċli ħafna biex ikun organizzat. Hemm element li pereżempju ma jkunux jafu l-affarijiet fejn qegħduhom, jew tilfuhom, Kull meta jmorru xi attività jridu jinsew xi ħaġa warajhom, il-bottle, il-ġakketta, l-iskola dejjem jitilfu l-istationery items, jinsew il-kotba mill-iskola ma jaħduhomx id-dar. Ġieli pereżempju jkollok min jgħidlek, għamiltu l-homework, imma xorta nsejt nieħdu, mbagħad it-teacher pereżempju rrabjat miegħi, jiġifieri hemm dal-element ukoll ta' jinsew, jitilfu, ċertu element ta' forgetfulness ukoll, ikollhom xi ħaġa f'moħħhom li pereżempju li jridu jagħmlu u jinsewha, fil-fatti għalhekk imbagħad ħafna adulti jispiċċaw pereżempju jridu jiktbu kollox illa għaliex inkella jinsew. Element ta' following instructions tkun diffiċli għalihom, jiġifieri pereżempju sett ta' instructions u inti tgħidilhom pereżempju mela Mark mur fil-kamra tas-sodda, iftaħ l-ewwel kexxun, għandi qalziet vjola u ġibhuli. Imorru fil-kamra tas-sodda kif jaslu Qas naf x'qaltli, x'ridt ma, x'għedt li? Jiġifieri għax ikun hemm, din tinvolvi dik li nsejħu l-working memory, li meta jridu jiftakru di chunk ta' informazzjoni tkun too much għalihom. Imma jekk jagħmluha pass pass, mela Mark mur fil-kamra tas-sodda, orrajt mur fil-kamra tas-sodda, iftaħ l-ewwel kexxun, jiftaħ il-kexxun, Jiġifieri huma mhux għax mhux kapaċi li jiffollowjaw l-instructions, imma minħabba li jkun hemm chunk ta' informazzjoni. Qisu they get overwhelmed. Iva, allura tkun diffiċli għalihom. So l-instructions pereżempju anke adulti jgħidulek iridu jkunu miktubin, pereżempju fil-kuntest ta' xogħol jekk il-manager tagħhom xi xogħol jibgħatilhom pereżempju email għax kapaċi jagħmluh imma jekk tgħidhom li verbalment ma jiftakruhomx. Pereżempju fil-kuntest tal-klassi hemm fejn l-għalliema pereżempju qed tagħti instructions lill-klassi kollha u dawn qishom jintilfu. Allura ma jagħmlux dak li qaltilhom it-teacher. Oħroġ il-ktieb tal-maths u iftaħ page 37. Ok. Mela taħares lejn kulħadd u tillef xi biċċa u ma jagħmlux idea x'irid jagħmel. Allura t-tiċa tgħidlu, iwa kuljum pereżempju rrid ngħidlek nerġa' nirrepetilek ma nafx kemm il-darba moħħok hawn. Imma mhm. dat tifel, jew tifla, jista' jkun li jkunu tilfu xi biċċ ta' informazzjoni għax ġew distracted, they zoned out. Allura per eżempju l-instructions rridu jkunu moddin li l-om mod dirett. Iktar diretti.
Ġifiri, il-teacher tkun qalet l klassi jew per eżempju tikteb fuq il-bord. Allura jekk dak it-tifel intilef, seta' jaqragħha, allura mbagħad jaf x'irid jagħmel. Hemm ċertu xogħol pereżempju jagħmlu ċertu xogħol b'ħafna careless mistakes. Mhux għax ix-xogħol ma jafuhx, imma pereżempju l-istess jew ġew distracted jew iħaffu biex jagħmluh, u mbagħad meta jerġgħu jmorru lura isibu li, L-aħ wara dawn stajt nevithom dawn l-iżbalji kieku ffukajt iżjed. So dawn huma kollha parti minn ta' l-attention difficulties. Il-biċċa l-oħra tal-hyperactivity u impulsivity għandna element ta' fidgeting. Jiġifieri dawn pereżempju fil-klassi jgħidulek il-ħin kollu jridu jilagħbu b'xi ħaġa. Anke b'idejhom jekk m'hemm xejn quddiemhom, b'xi ħaġa jridu jilagħbu. B'sibgħajhom jew jagħtu pereżempju b'saqajhom oġġetti li hemm quddiemhom. U tarahom, per eżempju, jien naf noqbad bajro u ntiha, jew jien naf lakstuwa u noqgħod per eżempju. Toqgħod tiġbed fiha.
Jew doodling, doodling qisu meta jqogħdu jħażżu per eżempju jew ipenġu. Issa, xi ħaġa l-importanti li nkunu nafu hawnhekk li inti taħseb li għax ikunu qed jużaw dawn l-affarijiet qed itellfuhom. Imma ħafna jsibu li jekk ma jkunu qed jagħmlu xejn, hemmhekk jiġu distracted, mentri waqt li jekk huma jkunu qegħdin jilagħbu b'xi ħaġa jew qed iżommu xi ħaġa f'idejhom, dik tgħinhom biex qishom huma idejhom okkupati u jkunu qed jisimgħu. Allura pereżempju ġieli jkollok hemm għalliema li jgħidulek Inkun min għalija li mhux qed jifhem, ta' per eżempju għax ikun qed ipenġi jew ikun qed jilgħab xi ħaġa, imma mbagħad insaqsih domanda u jkun jaf għar-risposta, allura hemmhekk ifisser li jkun qiegħed attent u qiegħed jisma'. Imma l-mument li tgħidilhom tagħmel xejn trid toqgħod hekk tisma', moħħhom jitlaq. Jiġifieri dan huwa l-element ta' fidgeting. Hemm l-element ovvjament din tal-overactive behaviour kif bdejna nsemmu li m'għandhomx paċenzja joqogħdu bilqiegħda ħin kollu jridu jiċċaqalqu jew iqumu minn posthom iduru fil-klassi pereżempju. So hemm dal-element ta' overactive behaviour. Hemm element ukoll ta' ċertu impulsività, jiġihom ħsieb ġo moħħhom u jridu jagħmluh qiesu ma jiżnux il-konsegwenzi x'jistgħu jkunu. So hemm dan l-element ta' impulsività. Hemm element ta' pereżempju waqt konverżazzjonijiet jinterromp ħafna 'l ħaddieħor, ma jħalluhomx jispiċċaw, qisu jaqbżu fuqhom, ikunu ffukati ħafna x'iridu jgħidu huma, qisu jibblokkaw, qas jisimgħu dak li qed tgħid il-persuna l-oħra, għax tant jew jibżgħu li jinsew x'iridu jgħidu. Il-laħwa tkun ġejja minn hemm, żgur. Allura, qisu jkunu impatient u jaqbdu jgħidu l-biċċa tagħhom u ma jkollhomx idea pereżempju m'intix x'għadt. All right.
U din tkun xi ħaġa li jsibuha diffiċli biex jikkontrollaw. Fil-fatti meta jikbru mbagħad bħala adulti jgħidulek nifhem li hija problema ra nipprova nikkontrollagħha daqsxejn iżjed. Però jkun hemm da l-element ta' waqt konverżazzjonijiet taf tkun diffiċli, ma jkunux jafu pereżempju jew Inti tgħidli xi ħaġa, naqbad kelma milli għedt u moħħi jitlaq jibda jaħseb f'xi ħaġa oħra u nitlef dak kollu li tkun għedtli inti. Allura ma nkunx naf x'għedtli. Issa mbagħad meta jibdew jikbru jibdew jindunaw daqsxejn biha di, allura jew jippruvaw pereżempju jgħidulek, Ħu paċenzja, erġa' għidli naqra l-aħħar biċċa għax ma fhimtekx sew. Imma fil-verità għax ikunu qisu forsi tilfu dak li inti għedt. So din hija parti minnha wkoll. biex jistennew tkun diffiċli ħafna. Issa once again, din hija xi ħaġa li ngħidilhom jiena lill-klijenti, ħadd ma jew pjaċir jistenna. La ġo kju, la ġo traffic, jiġifieri xi naqra kulħadd ma jħoġ pjaċir jistenna. Imma meta jkun hemm ADHD di tkun diffiċli ħafna li jaf pereżempju dak li jkun mar, jara kju għandu bżonn jinqeda, Vera jkun impatient, taf jaqbad u jitlaq ukoll, pereżempju, għax vera jsibuha problema biex jistennew, jiġifieri dik qisha hija parti minnha wkoll. So dawn huma ftit l-elementi relatati iżjed mal-biċċa tal-hyperactivity u impulsivity. Mbagħad jista' jkollok mix mm. tat-tnejn li tiġi t-tielet waħda x'hekk. Iva, li dawn meta jkollok il-combined presentation ikollok kemm il-biċċa tal-inattention u kemm il-biċċa tal-hyperactivity u impulsivity. Issa, biex aħna nagħmlu d-dijanjożi ta' l-ADHD, irrid ikun hemm kif għad fil-każ ta' tfal, ġifri għandna jisu din il-lista tagħna li aħna nimxu magħha, l-linji gwida, u jrid ikun hemm mill-inqas sitta minn dawn ġo kull kategorija hemm biex issir id-diagnosis tal-ADHD. Jiġifieri ġieli jkollna każijiet fejn dak li jkun ikollu ftit minnhom imma ma jkunx hemm biżżejjed biex id-diagnosis tal-ADHD ssir xorta. Jiġifieri pereżempju ġieli jkolli tfal jiena li pereżempju jkollhom il-biċċa tal-inattention u dik qisu jikkwalifikaw għaliha, Il-biċċa tal-hyperactivity pereżempju jkollhom tnejn minnhom. Okay. Ġifieri għalkemm hemm xi ftit, il-biċċa tal-hyperactivity ma nkunux nistgħu ngħidu li hemm dik il-biċċa tad-diagnosis. Okay.
So, għawek ma nax forsi jek triċ nidħol ftit iżjed fl-assessment. Fl-assessment, iva di kont ħansaqsik, kif isir l-assessment? Mela, meta nitkellmu fuq dwar il-każ tat-tfal, l-ewwel drab, l-ewwel session li nagħmlu tkun mal-ġenituri biex nifhmu ftit iżjed il-kuntest u x'ikun qed jiġri, x'inhuma d-diffikultajiet u nieħdu dik li nsejħu l-history, jiġifieri nsaqsi domandi għax jista' jkun hemm affarijiet bħal pereżempju jekk kien hemm diffikultajiet waqt il-pregnancy, waqt it-twelid, Jekk it-tfal twieldu prematurely, jekk kien hemm low birth weight, dawn kollha jistgħu jkunu riskji, mhux bilfors, riskji li jwasslu lit-tfal ikollhom l-ADHD. Għax ikun qed jaffettwa l-iżvilupp tal-moħħ. Jiġifieri meta jkollna tfal li jitwieldu prematurely, pereżempju, prematurely jiġifieri qabel iż-żmien, jiġifieri full term aħna tipikament ngħidu 40 weeks. Eżatt, qabel it-37 weeks. iżjed qabel ukoll, jiġifieri minn 36 'il quddiem bħala żvilupp, meta t-tfal jitwieldu, tipikament it's still okay in that range, imma meta jitwieldu ħafna iżjed qabel u mbagħad jista' jkun mhux bilfors ħalli ma narmawx isu.
Ma jkun hemm iktar riskju. Ekku.
Jew pereżempju meta jitwieldu bħala birth weight ikun baxx, meta ngħidu baxx normalment ikun under 2 kilos. Jista' jkun li jkollhom pereżempju xi diffikultajiet biex jiffukaw. Nerġa' ngħid mhux kulħadd, jiġifieri naf min twieled prematurely u m'għandux dat-tip ta' diffikultajiet, imma dawn ikunu dawk li nsejħu risk factors. So dawn huma affarijiet li nidħlu fihom jekk kienx hemm problemi speċifiċi waqt il-pregnancy li se taffettwa l-iżvilupp tat-tarbija ġol-ġuf tal-omm, għax din tista' tkun informazzjoni importanti. Ok, u family history tagħmel effett, pereżempju forsi wieħed mill-ġenituri? Iva.
Fil-fatti aħna nsibu li hemm l-element ġenetiku, jiġifieri jekk xi ħadd speċjalment mill-ġenituri għandu l-ADHD, mhm. it-tfal ikollhom iżjed ikunu at risk, mhux bil-fors ħajkollhom. Bħal kollox fil-verità iva. fejn tidħol il-ġenetika. Fil-fatti ħafna drabi li jiġri Inkun qed nitkellem mal-ġenituri pereżempju dwar it-tfal u xi ħadd mill-ġenituri jibda jgħidlek, ifhem jien għalija normali għax anke jiena nagħmilha, u tibda tinduna li l-affarijiet li għandhom it-tfal xi ħadd mill-ġenituri għandu wkoll. U kif semmejna qabel fi żmien qisu taf kif tal-forsi ġenerazzjoni tagħna jew ta' qabel ukoll, ma kinux isiru dat-tip ta' assessments, u mbagħad fil-fatt xi ħadd mill-ġenituri ġieli mbagħad jgħidlek Forsi għandu wkoll mela jiena u ma qatt ma kont naf. Fil-fatt naf mhux ħażin li adulti ġew diagnosed waqt illi kienu qed jagħmlu l-assessment tat-tfal. Għax li jiġri jibdew jaraw ħafna similaritajiet ma' dak li jkunu qed jesperjenzaw it-tfal. Jgħidulek jien l-iskola hekk kont ta' wkoll, anke jien ta' kelli dawk it-tip ta' problemi. Jiġifieri qisu dik hija sitwazzjoni li tiġri wkoll. Mela dan niġbru lil fuq u dik fil-fatt hija waħda mid-domandi li nsaqsu jekk hemm xi ħadd fil-familja, mhux bilfors il-ġenituri, jista' jkunu tfal oħrajn li għandhom, xi aħwa tal-ġenituri, u nieħdu dan il-family history wkoll. So dik l-informazzjoni tinġabar f'din is-session. Nikkomunikaw ukoll mal-iskejjel biex niġbru informazzjoni u nifhmu x'qed jiġri fil-kuntest tal-iskola. Ġieli meta jkun hemm bżonn immorru anke ġol-iskola nagħmlu osservazzjoni tat-tfal fil-klassi. Imbagħad ikollna sessions mat-tfal fejn jkun hemm sett ta' eżerċizzji li nagħmlu biex nifhmu ftit aħjar dwar dak li jkun qiegħed jiġri b'mod li nsejħu on a cognitive level, jiġifieri l-moħħ kif jipproċessa ċertu informazzjoni, ikollna tests apposta fuq l-attention, jiġifieri jkun hemm set ta' informazzjoni li niġbru u mbagħad minn hemmhekk nanalizzaw l-informazzjoni kollha li nkunu ġbarna, naqduha flimkien u naraw huwiex il-każ li hemm id-diagnosis jew le. Issa, xi ħaġa oħra li rrid insemmi huwa li biex ikun il-każ tal-ADHD, Mill-inqas, id-diffikultajiet jew il-problemi li hemm iridu jkunu mill-inqas f'żewġ settings differenti. Li ħafna drabi fil-każ tat-tfal ħa jkun id-dar u l-iskola. Għax jekk id-diffikultajiet qed jinnotawhom biss, pereżempju, l-iskola jew id-dar, mela qed jiġri xi ħaġa ġo dak l-ambjent li minħabba f'hekk qed joħorġu dawn id-diffikultajiet. Mela jekk pereżempju jkollok min l-iskola pereżempju jgħidulek qatt ma nnutajna tali hemm dat tip ta' diffikultajiet aħna, mela allura għalfejn l-iskola dat-tifel pereżempju qed jiffoka u d-dar le? X'hemm forsi fl-ambjent tad-dar li qed ikun ta' distraction? Jiġifieri importanti li nifhmu x'ikun qed jiġri holistically, għalhekk niġbru l-informazzjoni kemm min-naħa tal-ġenituri u kemm min-naħa tal-iskola. Għalfejn, pereżempju, ġieli jkollok tfal li pereżempju kif semmejna qabel fis-sistema isibuha diffiċli li qisu they fit into that system. Mhm. Ikollna tfal, speċjalment meta jibdew jikbru, jkunu adoloxxenti mbagħad, li pereżempju l-iskola ma tinteressahomx. Jiġifieri li jridu jagħmlulek sitt sigħat bilqiegħda jisimgħu li forsi fuq suġġetti li laqas jinteressahom. Imma pereżempju jkunu ġo kuntest differenti u da diffikultajiet mhux qegħdin hemm assolutament. Allura qisu x'qed jiġri? L-għaliex jekk inti għandek l-ADHD, L-ADHD qiegħda kullimkien. Kullimkien. Però, tajjeb li ngħidu wkoll li jaf ikun hemm kuntesti li jagħmluhielek eħfef li inti tiffunzjona b'mod aħjar. Ok. F'liema sens? Mela jekk jiena, kif għedt qabel, forsi ma jinteressanix mill-iskola u għandi l-ADHD, imma mbagħad pereżempju jaf jekk jien qed nagħmel xi ħaġa hands on, hemmhekk ħa jirnexxieli ninfoka iżjed għax mhux qiegħed just bilqiegħda nisma', imma peress li qed nuża jdejja, nista' niċċaqlaq, allura pereżempju jien naf illum fis-sekondarja hemm ċertu suġġetti li huma ħafna iżjed hands on. Jien naf pereżempju ċertu suġġetti vokazzjonali fejn dawn pereżempju jkunu ġew workshop Eżatt. Allura jekk jien qiegħda ġo workshop, nista' noqgħod bilwieqfa, nista' niċċaqlaq, qed nagħmel xi ħaġa, mhux just bilqiegħda nisma' l-ispjegazzjoni, hemmhekk għalija ħa tkun eħfef li niffunzjona u li nikkonċentra iżjed. Allura f'dak it-tip ta' kuntest ta' forsi ma joħroġx daqshekk dik id-diffikultà. Jiġifieri għalhekk qed nitkellmu dwar importanti nifhmu x'qed jiġri f'ambjenti differenti. Mhm. U nkunu nistgħu hekk nifmu ftit aħjar jisu x'ikun qed jiġri u għalfejn problema qed toħroġ f'kuntest u mhux f'ieħor. Eżatt. U hemm xi affarijiet bħal ngħidu waħda pereżempju waħda minnhom tkun l-anzjetà jew forsi mhm. xi sitwazzjonijiet jew xi eh, bżonnijiet bażiċi li mhux qed jiġu milħuqa li jista' jkun iġelu tfal jaġixxu bħal tfal li jkunu mhm. diagnosed bl-ADHD? Mela, din hija importanti ħafna li tissemmi għalhekk iridu nieħdu informazzjoni dettaljata f'din l-ewwel sezzjoni li nagħmlu mal-ġenituri. Mhm. Il għaliex hemm sitwazzjonijiet oħrajn li iva jista' jkun li jkunu jidru li qishom sintomi tal-ADHD imma ma mhm. jkunux. Mela, meta hemm kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali, pereżempju, anzjetà, depression. Imbagħad hemm kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali li normalment fit-tfal iż-żgħar ma joħorġux imma mbagħad minn adoloxxenza 'l quddiem ikunu iżjed at risk li jiżviluppaw ċertu kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali. Li dawn pereżempju, ħa nieħu l-eżempju tad-depression. Fid-depression waħda mid-diffikultajiet hija li inti ssibha diffiċli biex tikkonċentra. Allura inti tgħid, Għandi problema biex niffoka. Mela allura forsi għandi l-ADHD. Imma fil-verità, vera tissibha diffiċli biex tiffoka, imma l-problema mhux ġejja mill-ADHD. Ġejja mid-depression.
Imma ġejja minħabba li hemm id-depression. Meta jkunu ikbar, mhux meta jkunu tfal, imma mhm. pereżempju hemm kuntesti oħrajn fejn jekk il-persuna tkun tixrob pereżempju alkoħol eċċessiv, droga, including anke tpjip ta' marijuana. Għalfejn? Għax dawn jaħdmu direttament fuq il-moħħ. Jiġifieri l-ADHD hija kundizzjoni li nsibuha fil-moħħ. Allura din ħa taffettwa, aħna nsejħulhom cognitive skills, bħal pereżempju li tiffoka, li tista' tippjana, li tista' torganizza bil-quddiem, Dawn huma skills li qisu nsibuhom relatati mal-moħħ, li meta hemm pereżempju alkoħol, droga, dawn ikunu direttament qegħdin jaffettwaw il-moħħ. Allura rridu nifhmu jekk xi ħadd pereżempju jgħidlek nixrob ħafna alkoħol eċċessiv jew nuża droga, dawn ħa jaffettwaw sewwa li pereżempju tikkonċentra, allura importanti li nifhmu hemmx dat-tip ta' problemi, kif għedt normalment dawn iżjed fl-adulti. Fl-adulti, eżatt, eżatt, jew bħala adolexxenti, as in going to adulthood. Nittama li ma jkunx hemm mhux problemi bħal dawn. Nittama, eżatt, imma. Fit-tfulija u anke fl-adolexxenza. Imbagħad hemm element ieħor importanti li nħarsu lejh li huwa dak li nsejħu aħna trauma. Trauma huma dawn l-esperjenzi li nies jgħaddu minnhom, sfortunatament inklu it-tfal ukoll, li dawn ukoll nafu li ibiddlu l-istruttura tal-moħħ, ġifieri inti minn barra ovvjament mhux se tinduna. Mhux se tkun tidher, eżatt. Imma meta jsiru ċertu scans, bħal pereżempju MRI scans, naraw ġifieri bir-riċerka li hemm ċertu areas tal-moħħ li meta jkun hemm traumas ikunu differenti Issa x'inhuma t-traumas li t-tfal jistgħu jgħaddu minnhom? Għandna sitwazzjonijiet forsi li huma daqsxejn iżjed estremi bħal meta hemm xi abbuż, vjolenza domestika fit-tfal, però jista' jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn li dawn il-preżentazzjoni tkun qisha ta' l-ADHD. Per eżempju, tfal li jkunu għaddew minn traumas ikun hemm dan l-element li qishom dejjem on alert, F'liema sens? Għax jekk jiena pereżempju d-dar hemm, ħa nieħu l-eżempju ta' vjolenza domestika, fejn qisu dejjem hemm din il-biża' ta' x'ħa jiġri, forsi rajt lil xi ħadd mill-ġenituri li ovvjament ikun għaddej minnha jew forsi fuqna wkoll it-tfal li hemm swat pereżempju. allura hemmhekk dak li jkun ikun il-ħin kollu qisu vigilant u on edge, on alert. Li din tista' tidher li qisha pereżempju hyperactivity, li dak li jkun qisu l-ħin kollu jiċċaqlaq. Imma fil-verità ġejja mill-environment mhux ħaġa. Ġejja minħabba t-trawma. Allura importanti li nifhmu jekk hemmx dan il-kuntest ukoll. Jiġifieri dawn huma sitwazzjonijiet li jista' jwasslu li qisu hemm l-ADHD imma fil-verità ma jkunx. Allura din hija informazzjoni kollha li rridu nidħlu fiha. B'hekk it's not a one time, I mean u tittara over kif qed tispjega six months għax istra huwa faċli li ngħidu ok mela tub tub tub tub mela dak hu imma istra għax min jaf kemm jistgħu jiġu misdiagnosed. Ekku, u għalhekk importanti li mhux ġast naqbdu checklists anke li nsibu fuq l-internet Għax faċli inti tgħid, ara, din għandi, hi anke din nagħmilha, imma hemm dan kollu li aħna rridu nanalizzaw. Għax, l-ADHD hija meta aħna rridu neliminaw kundizzjonijiet oħrajn, pereżempju anke fl-adulti, għalfejn qed insemmi l-adulti, għax fit-tfal ħa tkun naqra eħfef għax dak li ħa jkunu għaddew minnu, ovvjament huwa inqas minn adult, jiġifieri jekk jiena ġie xi ħadd li għandu 30 sena, 40 sena, Hemm ħafna iżjed affarijiet li jista' jkun li jkunu ġraw li jwasslu biex persuna qisha għandha l-ADHD imma ma għandhiex. Jekk jien għandi six year old, ovvjament il-kuntest huwa differenti ħafna. Allura fl-adulti af tkun naqra iżjed kumplessa. Apparti li jkun hemm ċertu kundizzjonijiet oħrajn li rridu nħarsu lejhom kif semmejna ta' saħħa mentali,

U għalhekk huwa importanti. Hekk hu, importanti li nifhmu ħafna eżattament x'ikun qiegħed jiġri għax it-tip ta' sapport, trattament, anke including mediċina, ħajkun differenti. Mhm. Allura għalhekk importanti li jekk xi ħadd ikollu dawk it-tip ta' concerns, jitkellmu ma' professjonisti u mhux just self-diagnosis li semmejt qabel, kemm fit-tfal u anka jisu ovvjament fl-adulti. U hawnhekk hemm, ma naħsibx li semmejni qabel, imma xtaqt li nagħmel distinzjoni wkoll bejn żewġ professjonijiet, il-psychologist, psikologu, jew il-psychiatrist bil-Malti l-psikjatra. Id-differenza hija l-psikjatra jkun tabib speċjalizzat fuq kif jaħdem il-moħħ qisu s-saħħa mentali u normalment il-psikjatra huwa dak li jirrikomanda l-mediċina. Il-mediċina, eżatt. Psychologists, il-psikologi ma jagħtux mediċina, jiġifieri hawnhekk aħna rridu naħdmu ħafna flimkien ukoll ma' professjonisti oħrajn. Jiġifieri jiena jekk naħseb li xi ħadd mill-klijenti tiegħi jibbenefika minn trattament ta' mediċina, hemmhekk imbagħad fejn ħa nirreferu għal psikjatra. Issa, xi ħaġa oħra li forsi tajjeb li nsemmu wkoll għax meta jkun il-każ tal-ADHD, il-ġenituri ġieli jkollhom naqra din il-concern, imma jiena ħa nagħti t-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi l-mediċina, L-ewwel nett ħafna drabi l-istess nippruvaw nistennew li mediċina sa qisu sitt snin sakemm ma tkunx każ verament sever, li qisu nistennew qabel nibdew bil-mediċina. Li din ħa tkun followed mill-psikjatra biex jagħti din it-tip ta' mediċina, jaraw kif ikunu sejrin, x'tip ta' doża għandhom bżonn, hemm mediċina differenti, Jieħdu testijiet ukoll biex qisu jaraw kif qed taffettwa l-iżvilupp tagħhom. U jkun hemm każijiet fejn ċerti ġenituri jgħidulek imnalla tajnihom il-mediċina għax vera marru tajjeb u bħal kull mediċina oħra hawn min jgħidlek ma morniex tajjeb, forsi kien hemm xi side effects. Allura importanti li dak li jkun ovvjament jikkonsulta ma' tabib u jimxu ftit minn hemmhekk u jaraw qisu x'ikun qed jiġri. Ifhem da kollox fih ir-riskji u l-benefiċċji u inti trid tagħmilhom fuq miżien Iva. u tara l-fejn qed ixaqleb il-miżien. Iva. Kemm iktar riskji ħa tevita jekk hemm il-benefiċċji you might as well give it a shot. Iva. Però mi- mhijiex xi ħaġa li naħseb bilfors trid tissolva bil-mediċini biss. Ovvjament jiddependi s-severità kif qed Ekku. inti. Iva. Hemm fil-fatt fil-każ tat-tfal li naħdem frekwentement magħhom ukoll hija professjoni oħra li nsejħu l-occupational therapists. Fejn dawn jaħdmu jagħmlu xogħol tajjeb ħafna mat-tfal li għandhom l-ADHD. Il għaliex jagħmlu ċertu tip ta' eżerċizzji magħhom li jkunu jistgħu jgħinuhom, pereżempju fl-aspett tal-focusing, Fl-aspett ta' sitting tolerance, jiġifieri meta jkunu mistennijin li jibqgħu bilqiegħda qisu għal ħin itwal, so dawn jagħmlu xogħol tajjeb ħafna ma' tfal li jkollhom l-ADHD, allura ma nkunux qed nittargetjaw qisu bil-mediċina, imma qed nittargetjaw għax l-ADHD kif semmejna tkun qed taħdem anke fuq il-moħħ u kif jiffunzjona qisu l-ġisem, allura jagħmlu ċertu eżerċizzji biex jittargetjaw dan l-aspett. U li naħseb huma affarijiet li mbagħad il-ġenituri jistgħu jipprattikaw ma' uliedhom id-dar. Iva. Jiġifieri qishom ibiddlu ħa l-andament ta' tal-lifestyle mat-tfal tagħhom. U naħseb anke kif tiddixxiplinhom daw it-tip ta' tfal. Forsi kif għedt inti l-ewwel hemm jaf għall-bidu tħoss tgħid l-aħwa kemm kemm jisfidani. Allura you have to find a way li forsi hija differenti, speċjalment meta jkollok aħwa u xaħat ikollu ADHD u xaħat ma mhm. jkollux. Għax ovvjament min iva. ikollu l-ADHD ħajkun jidher iktar li qed jisfida minn tifel jew tifla oħra li m'għandix, allura tkun jisek tippersonifika anka il-way kważi ta' parenting ma' tfal differenti. Fil-fatt xi ħaġa li qed issemmi inti jiena ġili kelli ġenituri li pereżempju kellhom tfal, pereżempju wieħed għandu l-ADHD u l-ieħor m'għandux. Tajb li nsemmu wkoll li l-ADHD ma tkunx qed taffettwa biss lill-persuna imma anke lill-familja. Allura x'jiġri pereżempju, kelli ġenitur partikolari fejn qaltli pereżempju wieħed qisu nista' nkun iżjed soft miegħu għax ħa jobdi. L-ieħor jekk ħa nkun soft iżżejjed miegħu, Naf li mhux ħa naslu, ara rrid inkun vera strict. Imma mbagħad x'jiġri, dan li qed inkun vera strict miegħu, jibda jarah qisu, iss mhux fair, imma ma ħija ma timxix b'dak il-mod. Imma jekk ħa timxi miegħu bl-istess mod, mhux se tasal. Allura mbagħad jinħolqu anke ċertu kunflitti bejn il-familja stess. U bejn l-aħwa. U bejn l-aħwa, għax dak qisu jidher il-favorit, għax inti timxi miegħu b'ċertu mod jew tħallih jagħmel ċertu affarijiet, qisu u miegħi le. Allura importanti li meta l-ġenituri jew il-familja jaraw dan il-bżonn, ifittxu s-sapport huma għalihom ukoll. Ekku.
Hemm
assoċjazzjoni Malta, l-ADHD Malta, li jagħmlu ħafna xogħol ukoll kemm mat-tfal u kemm mal-adulti li jkunu jistgħu jgwidaw anke lill-ġenituri, jorganizzaw workshops pereżempju ta' kif tista' tiddilja ma' ċertu behaviour li jkollhom it-tfal bl-ADHD biex huma jkunu jafu kif l-aħjar qisu li jittekiljaw ukoll ċertu behaviours li jinqalgħu, x'tip ta' konsegwenzi se jingħataw. Importanti ħafna l-istruttura il-għaliex qisu jkunu jafu x'inhu mistenni minnhom jekk hemm dan li jissu l-chaos jew m'hemmx daqshekk struttura jkunu iżjed mitlufin. Allura tinħoloq ċertu element ta' struttura pereżempju. So dawn huma affarijiet li tajjeb li l-ġenituri jkunu jafu biex ikunu jistgħu jgħinu lit-tfal tagħhom fl-aħħar mill-aħħar aħjar. Ikun hemm iktar understanding, jifhmu, jifhmu, għax naħseb dik hija l-iżjed ħaġa importanti, illi alright ġie diagnosed li nifhmu x'hemm bżonn isir iva biex ovvjament nimxu 'l quddiem flimkien u xorta noħorġu s-sabiħ u l-pożittiv ta' dik il-persuna għax ovvjament. U eħe naħseb xi ħaġa importanti li nsemmu hija li meta hemm tfal bl-ADHD, sfortunatament ħafna drabi li jiġri qisu jeħlu wara dik il-label. Eżatt.
Wara dik il-behavior. Imma bħal kull persuna hemm aħna nsejħulhom l-strengths, sewwa dak li jiena tajjeb fihom. Eżatt. U areas li forsi huma iżjed diffikultużi. Mhm. Per eżempju nsibu, ovvjament mhux kulħadd, imma hemm nies li kollhom l-ADHD, per eżempju jkunu kreattivi ħafna ġieli, mhm. allura joħorġu b'affarijiet li nies oħrajn ma jaħsbux fihom jew il-mod ta' kif jittekiljaw ċertu situazzjoni tkun differenti ħafna. Mhm. Allura importanti li naraw huma fejn huma tajbin u naħdmu ftit fuq dak l-element. Ikun hemm min pereżempju jkun sportiv ħafna, allura niffukaw jisu u dik l-enerġija nużawa b'dan il-mod. Mhm. Ikollna tfal bl-ADHD li huma intelligenti ħafna wkoll, jiġifieri ma naħsbux li min għandu l-ADHD anka pereżempju b'mod akkademiku mhux se jmur tajjeb, imma jkollu bżonn qisu daqsxejn għajnuna. Nisa ma jsib il-way tiegħu jista' jkun ukoll. Il għaliex qisu li jiġri jekk jiena pereżempju meta mbagħad speċjalment jikbru l-materjal jitqal, jekk jiena ma niffukax u tlift l-explanation, imbagħad se tkun diffiċli li nibda nifhem qisu li jkun qed jiġri. Allura jekk hemm xi ħadd li forsi jiġbidli daqsxejn l-attenzjoni, ikunu jistgħu jerġgħu jiffukaw fuq il-lezzjoni. Jiġifieri tfal bl-ADHD Għandhom ħafna potenzjal, jistgħu jekk jixtiequ jkomplu anke b'mod akkademiku, jiġifieri jien naf iġibu degree, pereżempju, jew anke livelli ogħla, jistgħu. Jiġifieri biex anke l-ġenituri għax kultant qisu jaqtgħu qalbhom jew forsi jibżgħu li għax ġew diagnosed bl-ADHD qisu mela l-futur tagħhom spiċċa kważi. Però mhuwiex il-każ. Jiġifieri importanti li għalhekk nifhmu x'għandhom bżonn it-tfal, kif ħa nissapportjaw lit-tfal imma lill-familja wkoll biex hekk ikunu jistgħu jkomplu jimxu qisu fil-path tagħhom u jaslu għal fejn jixtiequ. U naħseb illi lit-tfal inġibuhom aware tal-kundizzjoni biex hu jifhem lilu nnifsu u ċertu azzjonijiet li qed jagħmel għax kultant ma għalfejn qed nagħmel hekk kif bdejt tgħid inti l-ewwel qisu ma nkunx nista' npoġġi bil-qiegħda ma biex jifhem minn fejn ġejja. Imma ma nħalluhiex li tkun xi ħaġa li twaqqafhom. Iva.
Fil-fatt xi ħaġa li dejjem ngħidilhom jiena għax issib qisu kuntesti differenti. Ikun hemm min forsi jibda jużaha xi naqra skuża, ġifieri mhm. pereżempju biex jiskuża ċertu behavior jgħidlek imma jiena nagħmel hekk għax għandi l-ADHD. Iva.
Allura jien li ngħidilhom, iva veru għandek l-ADHD, missa importanti tara x'ħa tagħmel biex inti taħdem fuqek innifsek. Ekku. Il għaliex At some point, speċjalment meta jibdew jikbru, ċertu behaviour imbagħad trid tkun responsabbli tagħha xorta. Jiġifieri inti ma tistax tgħid għamilt hekk jew hekk għax għandi, pereżempju, tkellimna fuq l-element ta' impulsività, ma nistax jiena just ngħid, eh, imma għax jiena jġini ħsieb ġo moħħi naqbad u nagħmlu għax għandi l-ADHD. Trid taħdem fuqha.
Jiġifieri trid tkun responsabbli qisek tal-azzjonijiet tiegħek u tara kif ħa taħdem fuqek innifsek biex fejn hemm bżonn li jkun aħjar, Ovvjament tittekilja dak l-aspett. Tajjeb, ma naf, ma nafx jekk hemm xi ħaġa li tixtieq iżżid. Jiena fil-verità huwa suġġett naħseb li nistgħu nagħmlu sal-lejla nibqgħu nitkellmu fuqu. Imma ma nixtieqx li li nkunu għedna ħafna u forsi taf kif. Eh, ma nafx jekk hemm xi ħaġa li xtieq iżżid. Ma dak li għedna forsi li hija xi ħaġa ta' importanza li n-nies jisimgħu. Kif semmejna nistgħu nitkellmu ħafna iżjed fid Jiena nista' noqgħodhom sal-lejla bis-serjetà. Però l-importanti li naħseb jiena eh, l-ewwel nett min-naħa tal-iskejjel llum huma iżjed aware kif semmejna lura jiġbdu iżjed l-attenzjoni mhm. tal-ġenituri. Però jekk bħala ġenituri jkollhom concern dejjem jistgħu jibdew jitkellmu mat-tabib tagħhom, forsi mal-pedjatra tagħhom, mhm. jgħidulhom x'ikun qed jikkonċernhom. u forsi jaraw anke mbagħad dawhom għal proċess li jmiss u x'jinvolvi. Dak li jkun dejjem jisu jista' jikkonsulta wkoll pereżempju ma' psychologist bil-concerns tagħhom u dak li jkunu mbagħad jigwidhom hemmx biżejjed qisu biex isir pereżempju assessment jew le. U jekk ikun il-każ tal-ADHD jiena qisu din li ngħidilhom li llum hemm ħafna għajnuna u hemm ħafna awareness ukoll biex qisu ma jaqtgħux qalbhom qisu li t-tfal tagħhom mhux ser ikunu ta' suċċess fil-ħajja għax laqqas xejn. Jaf ukoll hawn min jibża' li jmur għall-assessment ħabba l-biża' ta' labelling u mbagħad x'ħa jiġri. Iva. Però llum nifhmu iżjed dan il-kuntest, allura jista' jkun hemm qisu iżjed għajnuna lit-tfal u dak li jkun jista' jifhimhom aħjar ukoll. Jien hekk naħseb ukoll issa speċjalment li ħadt iktar informazzjoni fuqha illi lil hinn mill-biża' li forsi tal-label u kif ħa jittrattaw it-tifel għax forsi jkun hemm dal-biża', il-fatt illi inti tkun taf kif tista' timxi mat-tifel jew mat-tifla tiegħek u anke tfiehem lit-tifel biex jifhem hu minn fejn hu ġej, naħseb tmur lil hinn minn x'jaħseb ħaddieħor fuq it-tifel għax ara kemm ħa tagħmel ħa tkun ta' benefiċċju għalih u anke għall-ambitu tal-familja. Iva. Grazzi ħafna tal-informazzjoni li għaddejtilna. Min forsi jixtieq forsi jew għandu xi dubju jista' jikkuntattja naħseb lit-tim tal-Willingness u x'hekk. intom tagħmlu assessment, iva. hawnhekk għaw ambjent vera sabiħ, vera mhm. homey ħanejdu hekk ġifieri mhm. tfal jekk ħajġu hawnhekk aħna din ġo klinik ta' tfal vera sabiħ u I'm sure li tfal ħajħossuhom hom mhux ħajħossuhom li forsi ġew għand tabib, iva. ma mawx dak l-ambjent jisu ta' mediku ħanejdu għek, għaw ambjent ta' dar. Ġifiri, min forsi Għandu dubju dejjem jista' jkellem il-professjonisti u nitilqu minn hemmhekk. Iva, biex jara huwiex il-każ jew le, ħalli jekk ikun hemm bżonn xi support ikun jista' jingħata wkoll.
Grazzi ħafna Dottor Marilyn. Welcome.
Thank you.